Үтүө күннэн күндү доҕоттор, мин Туйаарабын. Уонна биир сонуннаахпын. Биһи доҕотторбун кыттары Саха Глобал диэн түмсүү тэрийдибит. Бу олунньу ыйга саха тылын күнүгэр анааммыт онлайн лекциялары тэрийэбит. Хас өрөбүл аайы араас темаларынан кэпсэтиэхпит уонна бу видеолары көрөҥҥүт эһиги баһаалыста суруйтарыҥ, санааҕытын үллэстиҥ, тарҕатыҥ. Бу спикеры мин эһиэхэ билиһиннэриэхпин баҕарабын. Сүрдээх чаҕылхай кыыс сахалартан Сандаара Кулаковская саха тылынан суруйар, блогер, юрист, финансовай консультант уонна күөрэгэй түмсүү активиһа, саха тылбыт тылыгар ыалдьар уонна үлэлиир кыыс Хандара Кулаковская уонна кини сахалыы блогтары хайдах ыытары, тоҕо ыытыахтаахпытый уонна кимиэхэ суруйтарыахпытын сөбүн кэпсиэҕэ. Иккининэн барыгытыгар уһуннук сиэм хоҕа түргэн хаҥастык сып-сап курдук дии чи маннык кэпсиэмэ блогиннар одном языке диэн как эффективный инструмент. Офиса төрүт тылынан блогин, блогин баар дуо диэн ыйытааччылар. Ону ол хантыман сис куоракка тиийэн кэпсээппэр дьон бары сөхпүт этэ. Биһи тылбыт сүтэн эрэр диэн биһай манабыт диэн. Ото сахалар бу блогин сайыннары хадьаллар төрүт тылларынан диэн. Наһаа үөрбүттэрэ, хайаабыттара. Биһи хигине холобур оҥостобут диэн хаддара нааш үдүкөйөөбүттэрэ. Бу арыт чаһырох информацията атын дойду дьонугар аналлаах оҕус. Бэйэм туспунан кэпсиибин, бэйэм идэбинэн юриспын, ким билбэт буоллаҕына, уон аҕыс сыл тухары бу эйгэҕэ үлэлээтим. Суутка дьон уонунан тэрилтэ интэриэһин көмүскүүр юриспын. Ону таһынан бэйэбэр сүрэҕим баҕатынан диэбит курдук төрүт тыл активиһа буолабын. Биһиги күөрэгэй түмсүү диэн бэйэбит түмсүүлээхпит, онтукабыт түмсүүбүт туох да регистрацията да туга да суох. Дьон аҥардас баҕаран туран тугу а, тыл туһугар оҥоруон сөбүн көрөн туран бэйэтэ кыттыһан күүһүн түмэн а, бу эйгэҕэ үлэлиибит. Үксүн төрөппүттэрэ кытта үлэлии сатыыбыт, эдэр ыччата кытта үлэлии сатыыбыт. А, төрүт тыл бу дьиэ кэргэнтэн хаҕаҕанар диэн. Дьиэ кэргэҥҥэ а, төрүт тылга таптал баар буоллаҕына, интэриэс баар буоллаҕына, тылбыт тыҥнаах буолуо диэн. А, оннук курдук. Ону таһынан оттон ки- оҕолорго кинигэ суруйа сылдьыбытым, улахан дьоҥҥо кинигэ таһаара сылдьыбытым. А, уонна блогтаахпын. Эп. Блогтаахпын. А, бу бобуллубут социальнай ситиммитигэр Инстаграмҥа икки тыһыынча уон тоҕус сылтан саҕалаан а, аҥардас сахалыы тылынан эрэ суруйабын. Бу аата алтыс сылым барбыт да, алтыс сылым барбыт курдук эбит. Бэс сылын барбыта. Биэс-алта сыл курдук тухары хахалыы эрэ хуруйабын, сахалыы эрэ пост таһаарабын. А, Ону э, чугас дьонумтан, чугас дьонум доҕотторум сэмэлииллэр. Эн бэйэн бэйэҕин бу м, хайаабакка, нууччалыы таһаарбаккаҕын, омуктуу кэпсээбэккэҕин, холобура, аудиториан кычатаан дииллэр, ону, ону хан- ханыы да ханыыбын да буоллар иһин биир сахалыы кэпсии турабын тоҕо диэтэххэ хаһан эмэ былыр-былыр а, бу а, Ойуунускайдаах Өксөкүлээх нууччалыы биһигиннээҕэр үчүгэйдик саҥарар дьон а, суруйар-бичийэр дьон эмискэччи туох баар литератураларын суруйуохтаах айымньыларын барытын нууччалыы аруйбуттара буоллар саха литературата суох буолуохтаах этэ диэн өйдөөн тураммын сахалыы блогин баар буолун диэммин өсөһөммүн хахалыы кэпсиибин эрэ хахалыы кэпсиибин хахалыы риэлтору устабын стористар миин барыта сахалыылар Bitti мен хүрэҕэр дьээбэтэхпинэ нууччалыы тылбаастааччыбын. Оны үксүн хүрэҕэр дьиибин диэбит курдук. Ол иһин буоллаҕына а, маннык курдук а, бастаан олох аҕыйах аудиторията аҕалыы блогинг хайдар кэскиллээх дии санаабын мин бэйэм тохто улахан күлүүлээх даҕаны а, туохтаах даҕаны ырыаһыт даҕаны тойуксут да буолбатахпын. Ол да буоллар дьон тоҕо эрэ көрөр а, сэргиир төрөөбүт тылбын информацияларын наһаа үчүгдүк ылыналлар диэммин бэлиэтии э, этэбин. Ким холобура бэйэтэ блогун Луоктаах буоллаҕына, а, төрүт тылга э, көһөрүөн сөп. Дии санаатыбын. Эбэтэр хас эмэ тылынан суруйар буоллаҕына, онтуката саха тылын киллэриэн сөп диэн. А, ханнык м, блогердар баалларый диэн кэпсиэхпин баҕарабын. Бу а, ким биллиилээх, ким элбэх подписчиктаах, сурутуулаах инниэн буолбакка эрэ, аламмын барытыларын уочараттан уочаракка туруортаан бараммын кэпсиибин. Бу буолаана, а, Валерий Иванов диэн киһи, Ивановтар диэн баар сибиккит буолуо, бу М, дьиэ кэргэн а, Америкаҕа билигин олороллор. А, көһөн тиийэннэр а, олус үчүгэй сахалыы блоктаахтар. Сахалыы а, туохха даҕаны кэпсиир, а, бобуллубут системҥэ даҕаны кэпсиир YouTube-ка наһаа үчүгэй ханааллаахтар. Туох баарынан кыбыстыбакка, а, киэргэппэккэ а, боростуой олоҕу көрдөрөллөр. Бу дьон баалар сөп. А, кини кэргэнэ бу Люда диэн эмиэ сахалыы э, блогу хата баарынан ту чиэһинэйдик кэпсииллэрин иһин дьон наһаа сэргиир дии саныыбын. А, Уонна бу «Сай саха» диэн аҕыйах сылла, биир сыл эрэ ту- туолла бу бырайыакти. Уйгулаана Николаева диэн а, тыл активиһа, бэйэтэ тыл үөрэхтээх филолог кыыс, үрдүк үөрэхтээх кыыс. А, наһаа үчүгэйдик тыл, сахалыы грамматиканы быһаарар а, сирэйэ арыйбыта, саха, «Сай саха» диэн билэргит буолуо, көрбүккүт буолуо. Anu аҥардас грамматика эрэ буолбакка, а, дьоҥҥо саха тылын тарҕатар кур- а, блог буолан таҕыста. Дьон наһаа сэргии, сөбүлүүллэр, кини кэпсиирин ипсиирин, ис иһиттэн олох а, тыл тыына, тыл кута э, иһигэр иҥмит кыыс. Мин бу уйгулаанын бэйэм билэбин, сотору а, Сунтаарга Ньурбаҕа бараар сылдьыбыт, онно көрсүөхтээхпит. Ис-иһиттэн эдэркээн кыысчаан сүүрбэ үс саастаах туһуохтуу диэн курдук. э. Ону көрө-көрө наһаа үөрэбин, өйүүбүн. Ону дьон эмиэ сэргэ өйүүр. Ким суруйтарбата, маны суруйтуоххутун сөп, сай саха диэн. Сайа саха дииллэр, холобура сэй саха диэн английскайда буолуон сөпті көрөргүт курдук. А бу биһи бэйэбит түмсүүбүт күөрэгэй эмиэ блоктаа сахалыы контент оҥоро сатыыбыт, таһаарабыт, араас күрэхтэри таһа- э, ий- ыытабыт, бэйэбит үлэбитин сырдатабыт. Төрөппүттэргэ чуолаан анаан а, бу оҕону э, сахалыы итиэхэ, дьиэҕэ сахалыы эйгэ тэрийиэххэ сөп диэн а, холобурдаан. Бу буоллаҕына доктор күн диэн. Ыламмын олох просто ыламмын уурдалаан кэбисибитим көстөр буолуо, туох баарынан ди бэйэ дьоно өйдүүргүт буолуо. А, хаамай сүрүнэ диэн ис хоһооноволлааҕа дии. Доктор күн диэн билэргит буолуо, баҕар, быраас киһи баар. Сахалыы бэйэтэ үрдүк медицинскэй үөрэхтээх бырааһынан үлэлии сылдьыбыт терапевт кыыс, сахалыы, махалыы диэххэ дуу, киһи этин-сиинин туһунан, доруобуйа туһунан чэгиэн-чэбдик буолуу туһунан сахалыы кэпсиир. Олус үчүгэйдик уна сахалыы көрүү диэн аҥардас тыл эрэ буолбатах, дии тыл эрэ туһунан эппэппин. Сахалыы көрүү диэн баар. Сахалыы э, киһи өйө санаата сахалыы олорор буоллаҕына атыннык көрөр. Биир бу көнөтү көрө көрөр буолбата үөһэттэн таххан көрөр, ойоҕостон таххан көрөр, кэнниттэн көрөр барта маннык 3D, 4D, 5D буолуон сөп диэн курдук. Ол иһин кини эмиэ ыарыылары араас туохтары барытын нааш үдүк көрөр Катя диэн кыз. Наачы блоктаах сахалыы кинини курутун кэтээн көрөбүн, истэбин. Сардаана Сыромятникова диэн наһаа үчүгэй бэйэтэ дьиэ кэргэннээх сахалыы блогтаах ютубка даҕаны баар, инстаграмҥа даҕаны баар. Ол манна кини буоллаҕына наһаа үчүгэйдик күннээҕи саха ыалын олоҕун көрдөрөр, ону таһынан кини бэйэтэ саха литературатын, культуратын активиһа. Туох баар бырайыактарын бартын сырдаттар, киинэни даҕаны кэпсиир, ону-маны бартын кэпсиир. Барыта сахалыы дьон олус сэргээн көрөр, истэр, кини блога сайдар. А, бу бэйэм дьүөгэм а, Омолло диэн кыыс, эдэркээн кыыс сүүрбэ аҕыстаах, түһүрбэт оҕустаах, туу билигин Горнайга үлэлии барбыт учууталынан Омоллобут. А, Йоганы сахалыы кэпсиир. Ону а, били Сурьяна Маскар, а, Собака но- мордой вниз диэн истибикки буолуо, йоганы дьатынан кыргыттар уотар баар буоллаххытына, ол оннук курдук интириэһинэй индийская эти культура, а, литература атын бу хайысханы кини сахалыы бу мантан баттахпыт аспыт саҕатыттан саҕалаан бу маннык хоҥхочохпутугар тиийэ сиспитин көннөрөммүт диэн наһаа үчүгэй сахалыы кэпсээн-ипсээн ону ютубка даҕаны таһаарааччы. Онон саха тыла аҥардас бу ону-маны буолбакка эрэ дии медицинаны даҕаны кэпсиэххэ сөп, йоганы да кэпсиэххэ сөп. Поповтар диэн истибиккит буолуо, бары элбэх киһи көрөр-истэр. Бу Дуняша Дикия Попова кини ас-үөл өттүнэн дьэ астыырын сөбүлүүр да сөбүлүүр кыыс наһаа үчүгдүк сахалыы рецепторы таһааран а, дьоҥҥо таһаарар дьон олох тыаҕайын таҕыста халал Дуняшаны маннык таҥара курдук көрөллөр. Оо, Поповтар кэлбиттэр диэн буолар. Тоҕо диэтэххэ, бары бэйэ кыыһын курдук саныыллар. Аны аудиторията ынырык кылаас Наһаа сылаас, оннук диэбит. Наһаа сылаас киһин таптыыллар аҕай, ылыналлар. Тоҕо буолуой, тоҕо диэтэххэ төрүт тылынан саҥарар киһи куруутун эн аймаҕыҥ курдук, чугас киһиҥ курдук буолар. Туох да барьер суох, туох да мэһэй суох. А, бу Сырдык күн диэн а, Мария Осипова сахалыы аатын уларыппыта. Сырдык күн диэн билин күн кыыма диэн. Наһаа үчүгэйдик кини тугу кэпсиир. А, сахалыы таҥаһ осы таҥаһы ти тигэр бу иистэнньэҥ кыс бэйэтэ ательелаах аа уонна хайдах хахалыы моһуон моһуоннаах араас таҥаһы сонуу халадаайы итини барытын тигэри кэпсиир ипсиир көрдөрөр бэйэтэ биэс оҕолоох ийэ сөп хахалыы блоктаах блога эмиэ хайдаҕай турар а, Харчана Угапьева эмиэ ас сүйэл эйгэтигэр бэртээхэй хаһаайка наача үйдик сахалыы курдун олох таһаарар уонна чөл олох туһунан кине спордунан дьарыктанар да дьарыктанар а, кэрэчээн кыыс баар дьэ Аны курдук кылгастык эттэхэ кимнээҕэр умнубутум буолуо ырыаттарбыт а, бааллар шоу-бизнес эйгэтэ диэххэ дуу а, итилэр бааллар эмиэ наһаа үчүгэй отон мин үксүн бу м, аҥардас ырыа-тойук эрэ буолбакка бу күннээҕи ара олох өрүттэрин кэпсиир көрдөрөр дьону э, кэпсээтим өйдөөбүппүнэн өссө өссө даҕаны бааллар өссө даҕаны бааллар өссө даҕаны элбии тураллар мин санаабар ити тыһыынча он тоҕус сылаахха мин сахалыырбар ким эрэ маннык сахалыы уһуруйар диэммин холобурдуур да киһим суоҕа этэ ким да холобурдуур киһи суох этэ а, оннук бэйэм соҕотохтоһаҕалаабытым диэхпин сөп баҕар ким эрэ баҕар биирдиилээн суруйар киһи баара буолуо онто билигин көрдөххө элбээтэ элбээн иһэр дьон өйдүүр бу истиҥ буолуу диэн дии аан дойду үрдүнэн билигин искренность диэн дии бэйэнэн буолуу истиҥ буолуу диэн олус өрө тутуллан турар ол курдук төрүт тылынан саҥарыы эмиэ истиҥ буолуу биир өрүтэ диэххэ сөп. А, дьэ туох диэн бу хаһан эрэ хайаабытым дии хайдах Буолуохтааҕа диэн аҥардас наһаа уусурун ораннаан буолбакка боростуой оҕустук хайдах баарынан кэпсээн-ипсээн бааһынайдыыр буоллаха бааһынайдаан ылыаххын сөп смайликтыыр буоллаха смайликтаан ылыаххын сөп хайда эрэ саха тыла аныгы олоххо эмиэ дьүөрэлии буоларын курдук гына а, мин холобура бараларыгар а, күөх уот диибин саха тылыгар күөх уот диэн эн а, ну, а, сахалыы уустаан уранаан саҥарыаххын сөп олоҥхо тылынан саҥарыаххын сөп уус-уран тылы кырамаатыканы барытын туһанан Саха Өрөспүүбүлүкэтин э, өрө тутуоххун сөп. Ону кытары энтэбис тэҥҥэ сахалыы э, тылы кытта нууччалыы, английскайдыы тылы эбэн, сабан, э, аныгылыы арыы муһуоннан эми туттуоххун сөп. Хайдах баҕар буоллун, саха тыла тыыннаах буолун, ким хайдах туттарынан, кими да кими да сэмэлиэ охтаах, бу сыыһа, бу маннык улартыахха, бу маннык буолуо охтаах, үчүгэйдик саҥар ыраастык хаҥар, Куһаанны саҕардын диэн кими даҕаны сэмэлии а, сирэй-харах анньыа уктаахпыт. Оннук гым- гыннахпытына биһи дьону бартын чаҕытабыт. Саха тылыгар а, наука, филология, лингвистика эрэ м, дьоно баар буолуохтара. Ону буолбатын диэн ким баҕарар, хайдах баҕарар төһө кыайарынан саҥардын. Тыл бэйэтэ билэр тыл тыыннаах, хамсаан-имсээн уларытан а, ылынарын ылыныаҕа, а, уһуох буоллаҕына хорҕотун а, быраҕан кэбиһиэҕэ. Тыл эмиэ оннук бэйэтэ туохтаах быраабылалардаах эбит сөп. Оннук курдук. Аны сахалыы постер хэштегтаахпыт, маны хас таһыллааҕы да саҕалаабыппыт. А, били бобуу буолбутун кэнниттэн улаханнык хамсааһын барбата. Биэс тыһыынча буолан баран турар эбиппит. Үс постан хаҕаламмыта. Хахалыы пост таһаардаххытына, хахалыы рилс таһаардаххытына, маны хэштеги туруоран кэбиһэр буолаарыҥ. Сахалыы пост оччоҕо биир уопсай а, сүүрээҥҥэ киирэн кэлэр, эмискэччи сахалыы тугар контент көрүөн баҕарбыт киһи сахалыы пост этэ даҕаны араас-араас блогердар, араас суруйааччылар, таһаарааччылар, контент оҥорооччулар бары таххан кэлэллэр. Наһаа үчүгэй. Бу маннык сүүрээн элбээн аҕай испитэ, наһаа үчүгэйдик да буоллар, бу хайаан хаалла. Кыратык быдаардыбыт диэххэ. Онон сөргүтүөххэҥ оҕолор, ким сахалыы суруйар, бичийэр, кытаатыҥ сахалыы пост диэн баар. Онно тиэҥи эмиэ иэйии көрдөөн булуохпутун сөп. Видеоблогин эмиэ хайдаҕай турар, Саха сиригэр дии саныыбын. Аа, YouTube-ка эмиэ бастаан икки тыһыынча уһэттэ сыллаахха мин эмиэ бэйэм өсөһөн тураммын таһаарбытым. Хайдах бу бачча үчүгэй платформаҕа, YouTube диэн платформаҕа биһиэхэ сахалыы блогер курдук говорящая голова диэчилэрин диэн оннук курдук олоҕун күннээҕи олоҕун кэпсиир ипсиир дьон суох буолуой диэммин санаабытым ол иһин буоллаҕына эмиэ таһаарбытым ону бытааннык да буоллар биирдиилээн видеоган иһэбин төһө кыалларынан онто билигин э, мин буолуохтааҕар элбэх олох элбэх сурутааччылаах наһаа үчүгэй каналлар бааллар интервьюлар бааллар э, миҥнэҕэр үчүгүйдүк билэргит буолуо ону хайыы барбатым дии. Оннооҕор бии кэнниини кэпсээбитим бу туохха э, көрсүһүүгэ сылдьаммын с- э, туохха ханта мансийскайга биһи оннооҕор ойууннарбыт YouTube блог- блогтаахтар диэ диэбиппэр олоборо сөхпүттэр аҕай бу кулан хаан нааш үчүгэй канал канааллаах баран көрөргүт буолуо бэйэҕит мен кулан хааны холбоон кээччибин били туора киһи ыгылыйар э, хайыыр кэмигэр холбоон кэбистэҕинэ аргайдык кини э, сахалыы кэпсиирэ эпсиирэ бу хаддара киһи эйгэтин уларытан кэбиһэр диэн Сөбүлүһэ билибин. Онно курдук видеоблогин Хардана Сыромятникова марын эппитин курдук наачүй блогта бэйэтэ күннээҕи блогун көрдөрөөччү Э, ол кини э, бу сахалыы тылынан эрэ таһаарбыт биир э, кэбээйигэ бараат дьон эбээн киһитэ тирии имитэр видеотын таһаарбыт этэ, ол видеотын, блин, ба хастыы эмэ мөлүйүөн киһи көрбүтэ. Сах сахалыы боростуой би тирии имитэр видеоны, а, хастыы эмэ мөлүйүөн дьон көрбүтэ. Ол иһин тыл диэн аҥардас хааччах буолбатах, сахалыы хаҥардын даҕаны эн бэйэҥ аудиториялаан саптыҥ диэн буолбатах. А, хахалыы оҥорон баран өссө өссө үрдүнэн эн субтитрдаатаххына өссө кыайыылаах буолан, өссө үчүгэй буолан Нууччалыы субтитры да таххар бэттээхэ. Английскайды гыннаххына өссө үчүгэй диэн курдук сөп. Ону дьэ киһи э, сүрэҕэ тиийэн наада, сүрэҕэ сүрэҕэ тэбиэн наада. Ону оннук гыннаҕына дьэ кыайыылаах хотулаах. Бу сахалыы канал оҥорааччыппыт эмиэ бу канал а, президент фондун гранынан өйөммүтэ. Онноҕор бу сахалыы канал оҥорор буоллаххына, эр дьоҥҥо туһалааҕы кэпсиир буоллаххына, бу федеральный грант кэлиэн сөп эбит эйиэхэ диэн. Харчы кэлэн бу биһи маны реализациялааппыт, уон үс э, видеоурок уступпут, сокуон туһунан сахалыы кэпсээбиппит. э. Вот. Онон был маннык ден бар. А, Если вы разговариваете с человеком на языке, на котором он м, который он знает, вы обращаетесь деп расстойду сахалыы тэрбит буоллаххына эн киһи билэр тылынан кэпсэтэр эбит буоллахха эн кини өйүн кытта кэпсэтэҕин Онтон эн ити киһи төрүт тылынан кэпсэттэххинэ, ол киһини кытта диэн сүрэҕэр тиийэҕин. Ол иһин мин куруутун саха киһитин көрүстэхпинэ, э, үлэбэр да буоллун, бааҥҥа да буоллун, суутка да буоллун, хаха буоларын биллим даҕаны хайаан да сахалыы көһөн хаалабын. Тоҕо диэтэххэ, биһи туох даҕаны мэһэйбит суох буолан хаалар, биир таһымҥа түһэбит уонна аймахтыы курдук түк түргэнник өйдөһөбүт. Сөп. Ол курдук, бии маннык күлүүһү туттаммыт, бу Мандела эппит тылларын туттаммыт, ханна тиийдэбиппитинэ Мексика тиийэр буолахпытына Мексикалар тылларын үөрэтэбит, испанскай тылы дии, ханна эрэ Африка тиийдэхпинэ ол африканскай тыллары ханнык тыллаахтарын үөрэтиэхтээхпит. Ини гынан саха киһитэ күлүүс, э, күлүүһэ диэн тыл. Бэйэтин тылын төрүт тылын билиэхтээх, бэккэ нуучча тылын билиэхтээх, английскай тылы аан дойдуга күлүү анарыйар тылбыт английскай тыл, уонна өссө бу ханна тиийэн олорор да буоллахпытына, үлэлиир буоллахпытына ол тылларын билэммит эмиэ итинник күлүүһү туттуохтаахпыт. Ол онно туох барытыгар олук буолар, биллэн турар төрүт тыл. Төрүт тылын билбэт киһи хаачыстыбаннай охтук атын тылы үөрэтэр. таһыма иһин бир намыһах болот. Мин бэйэм кэтэм көрүүбүти. Уна Өксөкүлээл өсөйдэрин курдук би бу оҕо биир сыл тухары үс-түөрт сыл тухары атын тылынан үөрэтэ хатаабыттарын бу оҕо өйдөөбөтөх буоллаҕына төрүт тылынан бартын үөрэттэххэ биир сыл иһэр бартын чапканан бартын өйдөөн кэбиһэр диэн кини эмиэ бэлитээһиннэрэ эбит өксөкүлээх кини он төрүт тыл наа үчүгэй финал этин инструмент диэн этэр эбит мин буолана ону туттаммын холобура дьоҥҥо эргэҕэ финансовай да эйгэҕэ юридическай да эйгэҕэ туох бары бартын сахалыы кэпсииртэхтэхпин оно дьон өйдүүрэ олох атын болар олор дириҥник өйдүүллэр иҥэринэллэр уонна олоххо қадыр қатаан кэбиһэллэр умнан кэбиспэттэр ээ маннык Время биэрэбит. Аһа. Биэрэбит. Дьэ, онон оннук сахалыы блогер наачыйдык сайда турар. Сахалыы э, суруйар эбит буоллаха сахалыы постины өйдөөн кэбиҥ уонна бу нууччалыы буолааны пост на родном языке диэн эмиэ таһатаабытын нууччаларга. Онуттан бу мин контактарым туох кэн QR-кодтарын оҥорорго сүһүөрүнэ иликпин. Мине хаатахатна булаан сандаары юрист тахатна онон манан тахан кэлээччибин барыгытыгар махтанабын. Хахалыы блогин хайда турдун, төһөнөн э, саха дьонно диэн саха сиригэр олорор дьон буолбата, биллэн турар, саха дьонно диэн биһиги аан дойдуга барытыгар тарҕанан олорор дьоммут, ити барыта биһиги күүспүт, бары биир ити э, туйаараппытын курдук бары биир иилээхпит. Онон төһөнөн тутуһа сылдьабыт, төһөнөн бэйэ-бэйэбитигэр э, өйөбүл, күүскэбэ буолаһа дьабыт, оччонон үчүгэй. Наһастык, махтанабын барыгытыгар. Handaара махтал олох дьэ эһэргэхсийэн наһаа үчүгэйдик биир тыынынан олорон иһиттибит. Э, кыдьык буолана бу о, наһаа үчүгэй блогердары кэпсээтиҥ, ону миэхэ биир ыйытыы үөскээтэ сөп. Ото ти э, биллэн туранан били көрүгүнэн оҥордоҕун дии. Онтон бу о, үксэ дьахталлар эбит дии. То от эр дьоннорбут буоллааны биһиэттэрэ э, блогтарын хайдах ыыталларый? Кимимит ханыан ханаан һибэлиэн этэ дуу дии. А, эр дьоннор дии, эр дьоннорбут дии. Отон интервью быһыытынан ити Геликс Максыйын баалар дии, ити YouTube Мгм. YouTubeка даҕаны. Онтон эти бобуллубут социальнай ситимҥэ эти тон Валерия ти Валерия сахалыы ааттаах кэрэмен диэн һэ. Оны то мин Мгм. кэтээн көрдөхпүнэ олох чопчу сахалыы баран иһэр Масаха Мэхэ- Масаха Мэхээс бар дии. Сахалыы кэпсиир ипсиир. Ити диэн бары эр дьонтон и үлэлээн хамсаан да сүүрэн көтөн наһаа ди блок тэҥҥэ арыһабыылаах буолуохтарын сөп буолуон сөп ол иһин дии саныыбын өссө биир слайды кэпсээбэтэхпит онно айтылбын этиэм эрэ ол биир слайдтан сырдаатар биир оннооҕор биир киһи олус элбэҕи оҥорор кыахтаах дии саныыбын Ити мин бэйэм толкуйум. Биир киһи олус элбэххэ дьайар кыахтаах, олус элбэҕи оҥорор кыахтаах, элбэҕи уларытар кыахтаах. Историяны биирдиилээн дьон оҥорбуттара диэххэ сөп дии. Араас биллэр дьон көрдөххө, э, ол иһин булан бэйэбит мин соҕотохпун, мин соҕотохпун аҕыйахпын диэн буолбакка эрэ биир киһи тугу толкуйдаан э, биир блогу даҕаны арыйдаҕына дии туйаара көрсөөбүтүн курдук наһаа үчүгэй тэрээһиннээхтэр эбит, э, түмсүүлээхтэр эбит, кинигэ ырыталлар эбит, көрсөллөр эбит, кэпс- кэпсэтэр кулууп баар эбит. Уопсай биир киһи диэн олус элбэх күүс дии саныыбын. Отуохха эрэ үс сүрэҕиттэн үлэлээтэҕинэ дьон кини тула түмсэн киирэн барар эйгэ үөскүүр уонна уларыйыы хамсааһын барар. Сөп. Махтал уонна күндүк истээччилэрбит эһиги ыйытыылардааххыт дуо? Баҕар туох эрэ санаа киирбитэ буолуо, үллэстиэх. Дьэрэ?

Оны бил мин бэйбэр эмиэ маннык замечайдан көрөбүн. Хотя мен сахал оскуолаҕа үөрэммитим, саха тылын олимпиадатыгар да урут кыттар местелэһэр этим сөп. Оны билигин мен кэтээн көрөрбүнэн Хорох буквалар вообще туттуа болбуг. Ҥ буквана вообще хатан туттуа биппинэбит оказывается. Аа, Те ыныр кальбах сыган орор болбуппун хэм. Саха тылыгар били уже суруйбап боламмын, инде курдук оны мин санах бар били Киһи наоборот ааҕан маннык сыыһатын өйдүүр били маннык ну как сказать били маннык э, бэйэтин сыыһатын өйдөөн били атын атын постары ааҕаларын аарба манна сыһар эбиппин диэбит курдук это сай саха мне маннык временами таһаарар диэт ини мин наһаа үчүгэй диэханыбын тав дитир минин ынырыкальбах бэм сыһаларбын болобун аны вообще в целом эн бэйэн ханан хайдаҕай били тыл маннык тугун Ну, иде- бэйэтин маннык идеальный варианын хайдах социальный сеттерга а, ман харыстыан хөбүн диэн хөбүй диэн Маша, и ты ма- махтал. Ото туох диэн диэххиний, а, тыл а, м, билигин тылбыт туруга э, кутталлаах туруктаах диэн этэ. Mesela мен ха куттуохпун баҕар баппын, хайыахпын баҕар баппын, але кутталлаах туруктаах буоларын быһыытынан биһиги ити идеальный вариант перфекционистты ырыттахпытына олох барыта литературнай буолуохтаах, индииһи ырыттахпытына Тылбыт инник гынан симилийэн хаалан сөп кыралаан. Билэр эрэ киһи, олох үчүгэй учуонай степеннээх эрэ киһи, бу сай саха эрэ буоллаҕына, диэн курдук таһаарар эрэ буоллаҕына, контеммут наһаа аҕыйах буолуон сөп. Ол иһин хайдах баарынан ону эн холобура бэйэҥ туохха да сыстарабын дьаһанар буоллаххына, аа, курутун суруйан бараҥҥын постскриптун быһыытынан аа, хайдах баарынан суруйдум, сыһалаах буолахпына барастыы гыныҥ, алы гыныҥ диэбитэххинэ дьон туох да диэбэт билигин. Мин холобура аахтахпына билигин олус элбэх сыһалаахтык суруйар дьон баар, мен оны көрөбүн, туох хайыахпыный, оннук буолар буоллаа дии диэн. Дьэ, дьиҥ балаһыанньа оннугун иһин тылбыт инник баар. Онтон итини кытары ити сайсаха баара. Үсү сайсаха буолбакка эрэ ким эрэ ити литература эйгэтигэр философия филология эйгэтигэр үлэлиир дьон эмиэ үчүгэйдик ааҕар билэр дьон суруйан арыллан истэхтэринэ элбээн иһиэ дии саныыбын. Ону билигин суох оннук. Улахан суоҕун иһин уонна баар да буоллаҕына улаханнык тарҕаммат. Һэп, ол иһин буоллаҕына, туох баарынан диэн курдук. Туох баарынан, ким хайдах атыһынан хахалыыра буоллун диэн. Оо, тоҕо диэтэххэ, ты уонна ник төһөнөн суруйан истэххэ, мин эмиэ урут ар олус элбэх сыыһалардаах эбиппин. Холобура, игин диэн тыл баар дии. Таһырдьа игин барааччыбыт, индиэ диэтэхпинэ, игин диэн хоруйар этим, сөп? Игин диэн. Игин диэн тыл суох эбит сахаларга. Бу онтон элбэх киһиник хоруйан, били хоруйар эбит. Игин диэн сыыһа, инник суох диэн, эҥин диэн эбит. Таһырдьа эҥин барааччыбыт диэн буолуохтаах эбит. Сөп. Оннук төһөрөн элбэхтик туттаҕын, төһөрөн элбэхтик саҥараҕын, суруйаҕын-бичийэҕин оччоҕо дьэ сыыһаларгын булан ылыаххын сөп эбит. Онтон куттанымыахха наада. Сыыһа үрдэххинэ ким эрэ иин диин да, оннук оннук иин диин ити тыл үчүгэй иин диэн тыллар бааллар дии, бо оннук ман кылгас тыл кылгатыы диэн эмиэ олохпут көстүүтэ тыл эмиэ оннук хамсыан баҕарар тыл тыыннаах хааларын баҕардаҕына уларыйар эбит эмиэ. Тыл бэйэтэ маннык хамсыы сылдьар. живой булар живой инструмент илэр ол иһин былаана хамсы сылдьар буолан уларыйа сылдьаргыт хэп ону хаҥардыы саҥа аныгылыы ити индиинда эҥин инньэн бо ба да дии да дьум буоларын иһин то хайыахпытый баар баар буоллаа дии мин олох аһаҕастык унулунабын хороор биллэн турар хайым хараам хайык көрөн баран о май гад тиһэн угун да буоллар хайыахпыный хэп Хайыахпыный, хайдах баарынан. Тапталынан эрэ тылбыт, тапталынан эрэ тулбут сайда, тулбут а, баар буолар кыахтаах диэхэнэбин. Ата холобура бу историяны да көрдөххө Англия тыла былаанан олох хүтэ сылдьыбыта дии француз тылыгар баһыйтаран уонна хайдах тыыннаах хаалбытай диэн судургу буолбут этэ урут английскай тыл наһаа ыарахан эбит онтон мантан аҕай наһаа элбэх эбит онтон били туох баайдар тыллара буотах буоллаа ди простой дьоннор кэпсэтэннэр худургу оҥорон оҥорон бола билиэҥҥи кэмҥэ английскай тылы тиийбит олонтон оннук эрэ саҥарар тыл дьон баар буоллахтарына тыл дьиҥнээх тыыннаах инструмент буоллаҕына күннээҕи олоххо мин таҕыстым маҕаһыыҥҥа билин киириэм иннин киһи саҥара сылдьар буоллаҕына һин бир олоҥхо тылыгар литература уусуран тылыгар интэриэстээх дьон баар буолуохтара ол баарын тухары ол иһин буоллаҕына күннээҕи тыл баар буолан Ону ситиһиэхтээхпит биһиги. Суруйуу, блогинг, киһи дьиҥнээхтик бэйэтэ туора толкуйдаата уонна үллэһиннэ хайдах баарынан. Ити онно төрүт тыл баар буолуохтаах. Сүрэхтэрти кэпсэтэр кэмнэрэ диэбит курдук. Үтүө аар, оннук курдук аһаа. Сэ, Сандаара, а, улахан махтал, үлкен рахмет дигистим. А, Бириэмэ булаҥҥын аачыдык кэпсээтин, ыйытыыларгын

Ону ни туда, ни сюда буолан хаалааччыбын диэн. Ону кэлэн чэппитэ хатыыбын, товаристарбын кытта оны күлүү гыналлар дии дииллэр. Хатта киһиликки. Улааппыт дьон. Били, научнайдар травмаламмыттар, страшнаһар. Оны эһэ онлайн оскулаах наһаа үчүгэй, отой гымыр комфортно үөрнэбит игин дииллэр. Уонна били именно биһи посылбыт диэн бейс Сыда, уйан керда хадьыбакка, туох баарынан үөрэтэбит диэн сөп. Аха, ону тотик куттара баарбытын диэн, ити эмиэ туох чаһаныыбын. А, үөҕүй тыл диһаныыбын, тоҕо диэтэххинэ биһи бээбит ити эн эппитин курдук тапталынан көмөлөспөтөхпүтүнэ, хайдах да кэйбэппит чаһаныыбын сөп. Ону биһи фраза не тен эппиппит, биһи этини тоқты диэн өхтөппүт диэн, ону холобура мен бэйэм оҕолорум нучлы хаңараллар русскоязычныйда. хас да сыл нуучча бөһүөлэгэр олорбуппут ол онтон нуучча буолбуттар конечно биһи буруйбут эмиэ баар төрөппүттэр ону эмиэ билинэбит сөп ону били сап саха сырайдаах уонна нууччалыы саҥарар пахай даҕаны диир дьоннор өлөр кэлбэттэр ол онно эн сыһыаның хайдаҕы сындаара оо мені тапталынан бෑ буллаайын ол киһи олоҕо араас булла мен бэйэм эме орто халыма төрөөбүтүм бастакы тылым нуучча тыла биэстээх бар тылы нууччалыы чыбыгырыгыччыбыт оҕо буллаам дии тоҕо диэтэххэ эйгэтэ нууччалыы туох баар уһуйааның чинчалыы, оскуолаҥ нууччалыы тугун барыта. Ол иһин а, киһи олоҕо дьылҕата араастык барар. Киһи хайда эрэ ба- ба- буолан холобура м, төрөппүттэр үөрэппэттэриттэн эбэтэр нууччалыы уһуйааҥҥа барбыт, атын сиргэ ханна эрэ олорбут, а, билиэн сөп ээ буолар. Атын бастаан төрүт төрүт тылыттан м, арахсыбыт буолуон сөп. Ол кэнниттэн а, холобура төрөппүттэрэ сөпкө б- хайааннар дуу киһи бэйэтэ өйдөөн төйдөөн дуу төрүт тылыгар хаһан баҕар төҥнүөн сөп диэн ылын. Бу былыр былыргаттан хастыы эмэ көлүөнэ тухары биһиги а, мен ити кэпсээбитим курдук туох баар ДНК-бытыгар туох баар килиэккэбитигэр эппитэ-сиимитэ барыта иҥмит м, төрүт тылбыт ама аҕыйах сыл иһигэр симэлийэн хаалбаппыллаа дии. Иһин биир эппит-сииммит барыта баҕарар. Кэтэһэ сылдьар, ута сылдьар, ол иһин оҕо нууччалыы хаҥырбат, э, сахалыы хаҥырбат буоллаҕына биһи санаабытын түһэрбэппит. Уонна ол оҕобутун кытта син биир биирдиилээн эбитэ, син биир сахалыы хаҥыра сылдьабыт. Оны оҕо ылан иҥэринэ-иҥэринэ сылдьар, онно эмискэччи онтука тахсан кэлиэхтээх диэн наука этэринэн сүрбэ биэс сааһын кэнниттэн тахсар эбит. Сөп үксүн сүрбэ биэс саас кэнниттэн киһи төрүт киэҥҥэ талаһыыта күүһүрэр эбит. Уонна оннооҕор оҕо сылдьан араас туохтар бааллар чинчийиилэр кыра сылдьан былыргы ивритынан истэр истибит кыыс холобура дии куруутун истэ сылдьыбыт иврит былыргы тыллары тылы истэ сылдьыбыт истэ сылдьыбыт онтон була э, гипносы кэлэрбиттэрэ ол тылына хаҥаран киирэн барбыт оота мэйитигэр киирэ аалбыт хаала аалбыт ол иһин биһиги оҕолорбут бастатан туран биһи өйдүүбүт хааннарынан туох баар эттэринэн сииннэринэн сахалар онтукалара иһин биир өтүөҕэ Өтөр. Биһи онно кып-кыратык табыллар буоллаҕына көмөлөһүөхпүтүн сөп. Көмөлөһөбүт, көмөлөспөтөхпүтүнэ кинилэр биһиги да көмөтө суох улаатан бараннар, өйдөөн-төйдөөн бараннар тылларыгар төҥнүөхтэрэ диэн мин, мин билэбин, эрэнэбин ону. Ону бар тапталынан. Оннук. Онтон ити Махтал. туһунан туох эмит үлэ барбыта да ити күөрэгэйгэ эгин холобура туох эмит ханныгар пост игин баар да ити туһунан. Аа, Сонука биһи оннук булаһатааппыт сеп, ону отой булбатахпыт. Вообще, ну, мы билигин биһи вебинар ыытаары сылдьабыт. Именно били а, сахалыы саҥарбат, мөчөлөй хаҥарар оҕолордоох төрөппүттэргэ наһаа үчүгэй наһаа үчүгэй наһаа үчүгэй ити салгы хайыхаан биһи көрөгейге буллаана фестиваль оҥордохпутуна биһиэхэ туспа төгүрүк остуол булааччы төрүт тылга төгнүү дин төрүт тыл онно биһитини баһаалыста ыҥыраарыҥара биһи барбыар заа аа наһаа үчүгэй мен эмиэ кинини аха эппиттиибин да холобур Э, Бу биһиэхэ э, түөрт күн лекция буолаллар. Хасын эмиэ лекция буолаары турар, олонно э, биир э, лекторбыт Поллади Мария Викторова Күндэлli диэн кэпсиэхтээх, кини бэйэтэ э, лингвист э, уонна Күндэлли бу биһиэхэ э, үлэлэһэ сылдьар. а бу кини ону хана э кыдьык ону сиэн эппитэ дии это бу кини мин тириһинэ бэйэтэ били научнай көрүүлээх үлэлэрдээх сытиалардаах эбит ону биһи балла бе хомуйаммыт бу таһаарыахпыт Уона то өсө киирэн истээр биһиэхэ араас оруоланар бу метал өтүттүгэр лекциялар спикердэрбит араас ырастар онон хат биирдии истээччи бээтиэр туһалааҕы хаҥаны билиэҕэ уон отто төһө кылларынан туманды кэсэтэрийэ сыдьыахпыт хандаары эйэхэ улахан махтал